Bono ekero okobita ebinto ne chinguru okonyora abande mbari koigwa, bono tiganje igoro nabarogete amapopiro, mbakwanere buna amapopiro, mbakwanere buna abana basinto gose ntoigwane, eh. Bono rangeria ingo amasase na amachuma, lakini rero totaete tokwanire mono mono, inche ndoche ng'a onye tindochi bobe na amasase bono toko amachuma togokwanera, totaete gokwanera amasase, amasase aino, emeeting yaino na echeche, bono nigo tiga torakwanere amachuma. Yaya, bono ah, barangeri gocha rero toseche tokwane enkwane eng'ororo ah, kobwatekana ah, ebagoteba ekegusii ng'a moyo omuya orusi mombeserere taete nkwanire amasase morochi rero mbegete ebicha ye risase rire ekieni kabisa Ah, igo bono nsa nchake gokwana bobe bobe nabo ranyoreti nkorusi ng'ombe serere Ebisambete, yaya mbisambete ngocha bire. Bono monu muya oruse ng'ombe serere. Bono abana abana baminto gose eminto ntobwate obokong'u bogendete gosii. Twachire kogania obokong'u obo bosire mbori gosira. Togendete koigwa amang'ana aya ng'a mosubatigeete okure, ng'a bono batebigwe ng'a yaya tagotindekwa mpaka chiombe chiria oigwete. Naende tiga mbateebie obokong'u tobwate bono iga, ee, buna omong'ina konya ndoche ibere. Abaibori baria baiboretwe eh, korwa the 1940s, abaiboire abaibori baiboire 1950s, ababori baiboire 1960s, Barimo bwate aba abaibori ah, ya ya chinto chitiri omana Ab- bo bwate abaibori bai ekegori eke bono abaibori aba baito bare bare emiaka amisini abaibori bare emiaka ositini abaibori bare emiaka sabini ekegori nkere kia abaibori batigete ekemira kiomogusii ekemira kiomogusii giokoru chiombe eh, inkiokoru chiombe Tari lasima ng'a omonto arete eng'ombe ya nyamagoro ane, ee, ekegusii ki'omogusii korwa chiombe ne chifamiri komanyana. Naende kare igo baare konya korwa chiombe nonya ne chikabira chinde igo baare korwa inke inke inke inke inke. Ya, naende rero, rero ntaete nkwane ntabwati rioma na ase eng'encho nabatebetie abasacha baito abagusii baria nkorora eintaneti igaa, timaeti ase abasacha abang'aini ba gakare, Lakini basacha bang'aini mbagonya goitera ndende gaiga emetandao. Abasacha ba amachuma aya are in their forties, amachuma ayande are in their fifties, ayande in their thirties akonya goitera chindende gaiga Facebook. Nanya konyora ekero bagoitera chindende bagoteba buna ng'aki abana baito kikwerire omwana obande genda omanye abaibori. Mbari gokwana amang'ana ayio. chikwe rende nkorora ebinto narorire emetandao, ebakonya kobundisana buna ng'aki omonto akoria egento akoria egwa. Yaani nonye tiktok buna agende ororo bono abagusii nabo babwate chiforum chinchafu chinchafu, bakonya kobundisana abasacha bakobundisana buna bakoriana. Eh, abande babwate mpaka abanyagitari ng'a kwamosoi buya iga kwamokuna buya iga kwamosoi iga kwa yaani bono na amachuma abasa abasacha eh noo bare tiktok noo bare facebook e- e- ebagenderete kogamba amang'ana ya okoriana gose amang'ana ya ogosanga ase en- enkwana ya ensoni eh Mbataeti gokwanera amang'ana aya ng'a omwana o nyarebe agasira, omobere mochari ore, omwana o nyarebe agasira, omobere mochari ore. Mbari gokwanera bakwanere abana aba abake, babatebi na ng'aki, Egento eki okori gegwansa okobunda inse abana aba abamura buna bakoria egento, egento bakori getari ekiabo. Ekenama gesabire, bakori batabunde esiringi ekenama eke nkeri kiao, mpaka ogende sobe omosubati, oende omanye abaibori. Tiga mbabori riswari naende moboranie ase abagusia ase mogokwana, moborani mwensi pi kare kare kare, ng'o ore korwa chiombe. Eri nari riswari ndoche richandete abanto abange isiko. Naende ekero ngokwana nabang'ina b'emiaka ositini, abang'ina b'emiaka sabini na tano, abande baibwe baria baiboire in the forties, aba abanto baria baiboire in the forties na fi na fifties na sixties na seventies nabwo basirete ekegusii. Bono okonyora omonto agogotebi, nonye aria bokamba nkagenda ororo nkanyora ng'a nkonyora abasubati bakorete emiaka ikomi batanya koru korua erwombe, onde tanya koenda sobo nkoborie tata biara ng'aki inki kegenderete iga iga ng'a yaya. ng'a toganyete abamura aba batotebie, Bono ng'aki oroche ndaganye omwana omosinini one, eh, otarang'ainie aa, acha gontebia ng'a karu chiombe? Abana abasinini ebagotumia obongo obosinini, abana abamura abasae ebagotumia obongo botarang'ainia, mbaramanya ng'a nabwo ogokwa, omobere obekwe mochari, otebigwe buna aganyore aru chiombe. Naki tata omino omoiborwa araigwe buya ekero mokamomura oye akwete, akare imoche erio manduku, ng'a nario bagoteba ng'aki ng'a toe chiombe, ntori gotindeka mobere oyo. Ebinto ebi biarenge ebinto biarenge bi'obosoku sana kare, banto mbare koira mosubati bw'omonto abere mwabo anyore abana, ee. Bataraenda omochie oria goteba ng'a esese yaino enyibi yachire yatokire iga, kare nabo yarenge igo. Abana, omwana oyomo omuratebi ere okoganya acha gogotebia ng'a bono nanchire Penina. Omwana oyomo omomuratebi ere okoganya acha gogotebia ng'a bono nintagete konywa omoguso, because tarang'ainia egento aroche bono iga na egento atagete abeke monwe. Iga agotumia obongo bw'omwana omosinini. Na abaibori, gose abanto bare korokwa Abagaaka nabwo baare gocha amo, bakwanani, babekana amo, bakora ki? Barwa chiombe. Aya, baria toseseniri korwa emechie ase abaibori barenge buya baare gotobundisa, tiga tobabundise. Omoisini are oyomo ontebetie igoro ng'a ntige konya kogamba gusii, ngende bokamba, ngambere omokamba. Inche nekeegwa ki'omogusii. Bokamba kende nkio yong'ochi kogamba ororo, because mbari koigwa kegusi, tiga nkwane ekegusi naki nkimanyete. Ng'aki ndaende bokamba nchi kogamba e- e- e- eke- ekemira ki'abakamba ntamanyeti. Igo ntaete ngambe amang'ana aria imaete mama antebire na tata antebire nkonye abana abasinini. Igoro omonto onde naro onteti ng'a Abaluya, kare ekero bare konyuoma, onye gokonyuoma esara igo okonyuoma chisare chionsi ibere. Kwanye koigwa egento, I heard that for the first time. Ng'a abaruya kare bare konyuoma chisare, abagere, onye momanyete engencho, engencho, ekiare kogera twange abagere kare, ntosoka bogere, gose tware gokanigu, ntoenda bogere, abagere iga akonyuoma omosubati, abasubati ba abana bamwabo abaiseke, oyomo, babere, batato, eh, abasubati bamwabo ogochakera Omonene gwatirimbe oko omosubati narete ogokorana nere, omosa omosachwa anyuomete abana bamwabo abaiseke batano, ekero anyorete ukimwi in fact bagakwa bonsi pi batano na ere agakwa eh lakini tari ng'a bare gokora iga ng'a mbobe igo bare gokora igo because ekemira kiabo nabo kiarenge igo abagusie ekemire giaito omogaka one iga akonyuoma mosubati ominto naende tari gochi konyuoma mosubati ominto omonene iga akonyuoma mosuba ekero nakure nari akoegwa mosubati ominto ore gochi maega anyuome. Basubati kare bagusii mbare gwanchera, e, omosacha achie konyuoma abakungu babere abasubati ba mwabo. Igo abanto baria bakonya gontebia ng'a ngende ngambe bokamba. Kende nkiya okogamba bokamba. Bokamba, egento kiang'irete bokamba ne erieme. Erieme, nomanyete nki erieme? Ee, chinteteri nachete korusia oyo rende onde osie egesaku kiane, narosirie egesaku kere Abaamerika. Tari ororo nkogamba ase ntamanyeti. Bono tiga mbateebie, abana abake bari more abasae. Ee, eyio nere egasi yaito ototaraaruga iga, totaraaruga iga goika toraabarutera ekindi. Ee. Mama agantebetia iga, Bono tiga ngoteebie ekegwi buna ere omong'ina bosibori. Omong'ina bosibori nere osesenirie bono, obwate abana nane. abwate abamura batato, ee, na abaiseke batano. Mama agontebia kare kare, erio bono ekare aiboire 1938. Chiombe chintang'ani chiamosubati ominto, ee, omosubati ominto omonene chiombe chiaye, ase eng'encho mama anyorete abana batano, chiombe chiaye chi'omosubati omonene ebare koria, ee, kare. Abaibori baria, onye koiborete abana abaiseke, chiombe chi'omosubati omonene, onye kobwate buna mama abwate abana batano, chiombe chi'omosubati omonene, because by the time omomura omonene akonyorwa, eh, omong'ina oyio korire oroiboro, namanyete buna abana aba bakogenda. Chiombe chintang'ani mama aba are koria. Chiombe chia kabere chia mosubati ominto, omomura omotang'ani omama anyuomere na chiare konyuomera. E, igo oigwete omomura oyo omama tari ere ogende ochikorigi chiombe, igaire chiombe chia mosubati ominto ochikonyuomera. Ya, omoiseke ogatato, abaiseke mbatano, omoiseke ogatato aire omomura omama okabere aire chiombe echio. Omoiseke o kane inche, ee, omoiseke o kane, chiombe chiane mokogoti omi one nyabicha, nya, mokogoti ominto nyabicha, anga nere naete chiombe chiaye, lakini omaete na noirotu bose omonwa oyo onde taiyo, tata achiete korora onde omo- omonto ochire agateba ng'a yaya yaya, yaya. Moire bwango bwango omoru kende. Nyabichwa ominto agoseeka ng'a mbora kwandinete chiombe, inche tindwerirwe ng'ombe, lakini tari ng'a tindwerirwe ng'ombe ng'a ng'a igo bono tindibwoni. Abaibori b'omogaka mbachete nka, lakini bono Nyabichwa chiombe chiaye nabo akwerwera nabwate chibesa onye gakonyuoma omochie otagete chiombe. Chiombe chifamiri nichi chitag chitageti chiombe. Buna bwong'weni onde taiyo otagete ng'ombe ng'ai tatakoira chiombe. Chiombe iga abwate chiombe chinyinge eh bono. Chibesa chi- chi- chiombe chiane nichiamokogotio mama, igo chiombe chiane nachikoreta mokanyabiche ominto. Chiombe chiamokogotio ominto omwana onde omoiseke chi- abaibori barie. Eki naki ekegusi bono nko- mama antebeti ng'a chiombe echi nabo chiare koenda igo. Kero nachiete gokora enyangi, gekamanya koba ng'a ng'ombe nchiri korwa ewu, My step mama akamanya koboria ng'a mbare gotoa nonye nechi okomiria abana amamira because bono mbare ko understand ng'a ekemira giokoru chiombe kiaerire kwarorire chiombe nabo chiare koenda igo hmm? abwo nkare kare Omoibori naye okoira omwana oo omoraae, omoteebie ng'aki, Kennedy, tata, ki kwareta mosubati oo bande? Inchuo togokonye, ntobwate akamori iga iga tokore ki? Twende tokorue ere. Eh? Onchoo ng'a tata, ki kwaire omwana oyo oo bande, komenyete nere? Eh? Ira tonya goakana ng'ora ng'ora, family nchiyo chirarore bobe, onya goakana ng'ora ng'ora kwanya korwa chiombe ng'ora ng'ora ng'ora. Nonya na abaikuyu bakorwa chiombe ng'ora ng'ora ng'ora, na abakamba ndooche bakorwa chiombe ng'ora ng'ora ng'ora. Kwaira omwana o bande, kwamenya nomwana o bande, omwana o bande omenya korwa ororo okwa oroche tata biara nkondigia are, na nkobatebia ng'a tata biara nomonto omuya sana, ngonkwane are nkoria omenya komorangeria, omonto omogaka omuya sana, morandia.

Aba nabo abana abamura bakinete batabwati abaise, abana abamura bakinete batabwati nsoni, batamanyeti ekegusii, naende abange babo mbararue ng'ombe. Abanto aba moroche bakonya goitera chindende, mberueti ng'a ng'aki, tiga tobundise ekegori eke egeke buna gegochi koba. Eyio nero yarenge egasi ya chi elder. Chielda tari chirochi chiarenge emetandao chinya konya kogamba buna ng'aki akote akora, ng'a inki rero Penny nakwana, inki rero nyare batebe ng'a rora omosubati oyo buna chinyonga chire, yaani abasacha abanene abagusii bare emetandao, bare TikTok, bare Facebook, bare bare kwerende eye Instagram. Amang'ana amaka aya ayio okabatebererete, onde taiyo ogokwanera ng'aki abana aba b'abande abasubati aba b'abande moirete momenyetie, mokoenda mobaruere chiombe, moitere chindende emetandao bokaira bokaira. Haya, abande bono baria ngokwanera bare iga iga New Jersey, tiga ngotebi, igaa New Jersey igaa igaa. Abasacha barusetigwe gokenya omokungwa, eyi bono nero esina eria embe. Omokungwa akabua egreen card korwa Kenya, korwa sobo ase aruete gose ng'ai akabua egreen card agacha ama. Omosubati iga abwate amasakara aye ama. Eh, ochire onyorire omomura onde gose nkorukia mokama, omomura oyio iga achete aa egetondo giakwete agacha acha koyia egetondo taki oyia agatigara iga iga. Keratigara aga iga, bakaigwa ng'a omanyete nkoigwa bare ng'a chipe na nabwate amasakara. Bakaenda, bakaenda, naende ase tori ngoteba oyo noyo oyo jazimete na abange mokorete igo. Bakagenda omoerio, bakatumia abasubati aba, batari ng'a okobatumia, bakaira amasakara. Naroche omo, omo, omo, omoika oyonde nere okorera ng'a omosongo omotigire, naende omosongo oyio ne, ng'a amonyuomete na amasakara atagete. Aye, bono okwanyuomire omwana o bande, nere okoa amasakara y'ense eye ase omenyete, erinde okore emeremo, onyore chibesa bw'agaachere seino. Abasacha aba nkobateebie, mokumie abanto ense engima moigwe mokumie. Abasacha mbare iga Amerika, bamenyete Amerika eye iga iga, ase toko bagoteeba tokorokota chibesa oraende warehouse ogende Walmart, emeremo eichire, naende amasase abaeire ama chigreen card bare chicitizen. Batanya goakana nonye nekemoni, mbataeti goakana nonye nembeba, mbataeti goakana nonye nensanako, eh? Mbataeti kwenda ase obomosubati baruga iga Amerika basoa chindege ime, omosacha bori bori gwatereretwe mambi mambi oyo oyo kwarina endege korwa Amerika, omosubati okoeta amasakara ogokorinia endege eyio, eh? Nomwana obande, ise na ng'ina bare moyo, gwagenda mpaka seino, gwakwania abanto ba seino, gwataara-taara, gwakora ebinto ogokora nabasubati mokabwate, naende omosacha bori-bori twarogetie niwe agachuma, kwari nende eye naende kwairana mpaka iga iga Amerika. Tori kwenda gokwania abaibori b'omosubati oyo okoete amasakara. Tori kwenda okwanie abaibori b'omosubati oyo Okoira abana, abana bao bagokoroka tata. Eh? Nkwanya kogenda okore amasikani otebe buna gaki, eh, omogaka ongwenye, inche emenyete nabana ba. Bari twarenge iga iga kare riiri twanywometwe kare. Mbore abanto bachiete bakaruga ari bokamba, intwe intwe tindarora bakamba abwo nonye nokoenda onanya koenda inche ase eng'encho onde omogusi nyanda oche ibere, inche tingochi komenya ase obo omonto, Riria nakure inche koretera tata ong'u bw'enyomba ondisete obosooku, eh, ng'a nario bagochia goteba ng'a kare atoa chiombe nini nini, natebeti omosacha oyo ng'a nontagete, eeh, kora ki rangeria abaibori bao batebi bagende eaddress eye, enamba eye, genda obatebi buna gwanchire notaete konyuoma, eeh. Titaeti kw'abaibori bane obosooku, ekero nkwete ng'a nari nkoganyigwa, omogaka o Ngwenyi, tata, oiboire 1926, ng'a aganyete ng'a abakamba barwe eng'ombe eyemo, nimanye korwa ororo nkore ki? Ntindekwe. Etopic eye nanyekabete ase egroup y'amasasi na amachumu omwaka oerire. Nkorigia inde evideo enyire niga iga. Bono ntaete nkwanere isiko igaa. erinde momanye komanya buna ng'aki omosacha ore omosacha omoronge otereretwe oyo oyoagakebwa mambi mambia riria bari korurigwa amasa ama, am, rimi e, e, e, ri, ris, risa, ri, risa barurigwa risa batee ng'aye bono nomosacha Omenyete nomwana obandokire taiga aaga. Abaibori baye moyo bare abande bare emiaka tamanini, abande bare emiaka amisini, abande bare emiaka abagotu, abande bare. Ore iga igo omosacha bori bori okoboka kwari nendege kwaenda mpaka Kenya, otari korora abaibori b'omosubati oyo okoira abana okoroka bagokoroka tata. Omenyete nomwana obande. Aya amasase, abana mbatebie. Kare abaikoyo nabo bari kogamba abakungu kare abakungu nabo barenge in leadership kare nonye ingana abakungu nabo bagokora ki nabo bari kogamba hmm? nonye ne abamerika abagoteba ng'a egetabu keri think and grow rich gegoteba ng'a omonto kera behind omokungu ore success omosacha ore success omokungu naro Abana aba abasacha aba abamura, ekero omobere obo oimokire, obongo obo ogocha gwataorigwa bongo mboiyo. Mosacha okororire ekieni iga, obongo obo ogocha bwasira pi, eh, bono ere iga aroche enyama, endagera. Aye iga oroche efamiri otaete onyore abana orosie egesaku kiao. Ebuku egoteba ng'a oyoonyorire omokungu omong'aini, onyorire egento ekiya sana. Abande moganyete abasacha baino bagambe. Oganye omosacha risiru genyi rikogambere erinde kogokwa Ochie gosokia tata omino na mama omino na ekenyoro kiaino nyanduche ibere engima, echa koigwa ng'a penina omobere oye mochari ore oganyete abakamba barete chiombe tomanye korororo. Aye omosubati omoronge, obongo bwao nobuya bore. Naende ekero ngokwanire etopic eye, ebisase mbirororo, in fact nkobiroka ebisase, ebisubati ebing'iriri sana. Omosubati omong'aini noyo ore Proverbs 31. Omokungu omong'aini noyo okoboka mapema riria onde ataraboka. Moyo nomosacha ataraboka obogete otachete ense o make sure ng'a omochie oo is in order. Omosacha kakororire ka omobere koimokire binto binde mbiya akorengereria naye ako ako anyuomete erinde omobange. Mwabeire abanto abariri, mwanchire, mwairire abana b'abanto, abana amapopi raito, mwairire poi baito, oirete omwana o bande, omomenyeti nyomba, okonya komomenia oboke, oboke, oboke, nigo agogoikaransire omosacha omotebi ng'a aende obo. Gento eke nkeri bosa. Omanyete egento eke? Egento eke nkeri bosa. Abanto batebi ng'a abamaraya, kweonia, sex is the oldest trade. Onye, onye tari sex anga tori ko, tobwati bana, anga tori koroku tata, anga tori koroku mama. Omosacha agaganyete, eh, eri risiga ere amenye korora amaga mage. Bono ntotageti kogenderera ko- goteba ng'a abasacha aba bari iga, abakungu bari banyuomete abasacha aba konya goitera chindende. gose bamenyete nabarabwo. Omosacha omoronge boriga gese ogocha oboria omogaka oo ng'a ng'aki, ing'aki imenyete naye, naye obwate egesuguti. Abasacha intwe bagosaba, bono mwaonchokire ninwe mogosaba abasacha, ninwe mokonyuoma abasacha, mwabeire chigubi, mwerochi value, omwana gwakineti buya buya buya, eh, gwakinigwe buya buya buya, Eh? Omanya kwerwa ase omosacha ogende omosubati omonyakieni oire omwana obande omomura obande poyi obande ripopiro riabande omenye ripopiro riabande bosa omwana obande monto onde mosacha onde bwensi otarweti ng'ombe tagwenereti gokwana ande onsi ase abanto bagokwana iga agwenerete asieke omonwa oye Amagoso aya nare ang'o? Amagoso aya naye amasase. Ingiya okorusia seino, ogende ochie komenya omwana o bande, osirie omwana o bande, orete omwana o bande, osarerie omwana o bande egesaku, oretere iso biaro obosooku, oretere nyoko biaro obosooku, oirete omwana o bande omenyeti nyomba okirete kiri ribaga omokungu ogotebia omosacha ng'a ng'aki aye ndubu. Inki inki kiakorusetie mino ritang'ani? Gose okobeera ase inwe mpaka omosacha oyo ache, acha gokuoyia omanye korora otebe ng'a bono okorire ki, onachire ki na nkonywa mware, ng'a ime okominyoka gochi mwaretere abaibori baino obosooku. Abasio batigise nabwo bakogamba, na totagenda tocha gokwana buna togokwana iga, mboro okoe mbikaranse nomogaaka oo, omotebi ng'a ng'aki onchong'a, gaki mbuya mono ase okong'ancha, naende egento rende onye gekari gwansa, nabanyore ebinde ebinto bino mbikari gwansa, inche timanyeti, Lakini ng'aki okonya komenya nomonto onye ngento nkeri gwansa, omotebi, Naoniri emeotero eye iga, narosirie emeotero, na naonioniri gaki, twaikiri nonya ne chiribu ibere, irera tata. Twaikiri onche ong'ominto, riria nabatebitie igoro ekero gwakorire ko komoe komo kwamwabusire buya mwake amaguta a- amaguta buya buya iga, omenye komotebi ng'a gaki, nimbwate chiribu ibere iga minyoka Aye tata, na mama obakwane. Omogorere esukari, ogorere mama eyanga, kera egento, aye bono omotoma omote ng'a genda, rigia abanto bamino, kora ki? Minyoka. Naende, ekero e- e- enyuomo, eh, bono abwo nonya ntaramanya buya, because ebinto inche na iga omosacha niga arenge, timaeti ekegusii ng'a ng'a ore koenda fast. Ekero ekeroo ah nanyuomete omosacha oyo, abaibori baye nabo bachiete seito, Alafu ekero achete konyora amasakare akoenda Kenya, akaira abasani baye, abakegori baye, chi cousin chiaye korwa Bukamba abamura abasae, akabatebia inche mochi korora ase nanyorire omosubati, egesuguti eke moroche mokaga ng'a mobarete mochaete, eke negesuguti nanyorire omosubati omonyakieni. Akareta abasani baye korwa aria Buruburu bono, Tari ng'a nonya mbokamba boka. Abakegori baye bagacha, bagacha koenda seito. Naende ekero achete seito, tiga mbateebie yarenge omoyega omonene. Ekero tata aroche bono omomura ochire kwoi Penina korwa omochie oye, tata akaba nomogooko omonene akateeba ng'a ee bono morusia aa. Ee, omoiseke omobe momura araganyete, omomura omobe moiseke oaraganyete. Tata akaba nomogooko omonene, ee, aba nabwo akabari ba kare, akaira efairi yane mbwate, nimbaorokie efairi. Efairi tiandigie efairi eye.

Eye nefile yane, korwa naigoretwe korwa rituko ng'iboire amarisiti chireport card korwa Kisii primary, korwa eronge eh, korwa sironga, rirube rigoteba buna omwana oyo oetire amatemu buna ngendete gosoma, obogima bwane bwensi buna nchete America iga amarubo aria ndikerete tata chikadi ng'ai chiria nare gotomera tata, noroche chikadi echi. Tata akwete, amarubo onsi buna are korikera tata noara. Eh? Fa- Happy Father's Day. Chikadi nagatomeire tata ga. Happy Thanksgiving tata ngachaka komotomera chika. Yani ene efaida yomogaka. Bono ekero mokorora ngokwana, tindi gokwana. Dad, I love you. Ee, chikari namorikera, yaani tata ominto orenge omong'aini, tata orenge omong'aini ori gotobundisa. Ee, dad, merry Christmas, happy birthday dad. Tata akabwata efairi eye, efairi eri enkoro mbwate eye, kori 1972 gose 73 Ekero naiboretwe efairi eye, akaa omosacha oyo, akamotebi ng'a bono omosubati oyo twamorusirie ecompoundi eye, moire nabo are iga, amasomo aya aya, ebinto biaye ogoseri buna nse riri korusironga riri twachete gotenga, ebikori bionsi kera egento noo kere igaa tata are go keep a record. akanusia ecompoundi abwo nabagaka baria ba kare bamanyete ng'a enyomo ne egento kia eng'encho omokungu onyorere abana abasubati tari aye okoenda ogachia omwana obande okiretie omwana obande nyomba totaeti ko koira iri bongo inki gegokorusia eno haya tiga torigerie chiro. Manya okorora amaguta aya? Amaguta aya agakorokwa Armis. Aya agakorokwa Valon. Asase roche. Na aya agakorokwa Valon, lakini aya tabwati enusu. Onye komenyete n'omosacha, tanya gokorwera ng'ombe. Tanya koenda seino, nomore enyomba eyemo. Agwo omokungu bori oiborete abana, motebi ng'a aye onchio ng'a noroche amaguta aya? Amaguta aya gochakera rero naro mokao, bwata amaguta aya, onya goikakamua mpaka onyore ebese Gose onyore chingurori bi'abanto ba ase inwe, bagende bachie korora abayombi bane. Amagoko ao ayio are amoro, atataeti gokora kende. Kegusii timaeti ng'a ekio mokoroka masturbation, motebi ng'a nochire na kware goekora riria kwarenge ase inwe, chaka bono gose ense tiga omoisia oyo, bwata abana abere. Naende tobasa komoa tomoa amanene. Barabasa goteberera oo. Morigerie chisaisi nchireo chinene. Morigerie agasaisi ako ng'otee ng'a omoisia oyo. Abasacha, we are not playing with these uh, small boys. Baise aba, we are not playing with them. Tebia omoisia oyo ng'a ekakamue mpaka ogende oumere abaibori. Aya. nabaare minsi because aya naro atari kobasaria ringosi, because ogwekaka mwakoria otatumietie egento ekiya amaguta amaya naende nabo ogosaboka because intwe tari tosaboke ntokoganyigwa. Mbare obanchete rimusu bari more America moche inbox mbaye arimisi bari more Kenya intwe inbox nabo mbaye nonye ten shillings mogore arimisi. Haya abasacha mbari baria banchete chip. Rimusu abagotiokerera abasubati banchete, onye omosacha ogo anchete perfume, morigerie amaguta aye akorokwa Valon, motebi ng'a bono onchoo ng'a eh, nonya tari nangotioka iga, abasacha mbare mm, bagochi koigwa rimusu erio, ah, omobere oimoka. Okoimoka, otumie erinde bwekore mpaka amagoko ayio ao eh, akonyora chinguru arigie chionde aende aakane tata obe sensitive Eh, eh, abasacha mbare batancheti imosu balono are iga bari muri america ndigie inbox ndatumera amaguta aya obochinga abasacha babwate batige pi Aye. Nabatebirie. Toka omonto oboke atachieti chinchoki echi chikomorasa ng'aki okonyora oboke omene onye enchoki echi chikoraseti omosacha omoronge gese tiga agende asioke ase obo omokungu atebe ng'a inche bono ntagete konywa amapenina onye totaeti gokora igo moe amaguta obochinga batige pi tekonya kwembara ase abaibori baino egento kende amasase momanyete ng'a bono nko incite tara abasacha abasubati abasase egento kende kielewekwe onye gwanchete abaibori bago onye gotagetwe amasikani onye totageti kwembara ase abaibori bago iga egento gekorokwa a will. Buna kwamoire amaguta bwangirania gwekora omoetaini, kenda suka origie egento gekorwa kw'ewil. Egento gekorwa kw'ewil negento gekochi kogokonya ekero gwakure bono baria abande nabo morakwe nonya emambe. Inchuo igaa amasase amasase noo tore iga iga tokoe eloya iga iga America ntobwate eloya igaa omogusii mosubati. Akorikire egento gekorokwa ewil, togechangere, ewil erikwa, mosacha mosacha oye omoisia oyo omenyete nere tabasa goika ang'e, otinde kune abasigari, otinde kune abana bao. Bari more Kenya, eloya nero naende omosubati, ntotaeti gotumia abasacha aba because basacha aba mbataeti gosoa emetandao iga ibateebie abanto ng'a ruera omwana oo bande chiombe. Abasacha abwo boka babwenerete gokwana isiko aa nabasacha baruete chiombe. Tokoa eloya, togwa, in fact togwakanere eloya ekorikera egento gekorokwa ewill kogokwa abasigari nabwo ba abana bamino tata omino egento naende ande otebia abaibori bago ng'a omoisia oyo nanyora korwa kiamokama tata na omoisia omosensi bwangire korwa chiongo lakini nachire narikire ewill nonye nakwa Mobasa konya gosigika nabarabwo, rangeria eloye eye edile nabarabwo. E- Ekobwatekana abasubati twabere intwe bono abasacha, intwe togorigia chibese, intwe togokora kera egento, ekero twakure amasuri genya aye amanye korwa orataka koira kera egento omonto akoreire emeremo. No, no, no, no, no. Korwa ero gose ense obo mbori kogenderera. Onye gotagete amani, onye gotagete ekio omokungu abwate gegochere, onye gotagete osiku isika, onye gotagete oewu rikondo, rigia abasani bao, rigia chi elder onye ise akwete, onye nyoka akwete, soa egari ime genda mpaka sobe omoiseke. Abanto baria bande mobwate aba iga momenyete iga atwanyorete abasacha amo aa. Bora amaguta aya. Onye tatageti maguta, bogorie ebinto biao. Tiga agende anyuome egesaku getatageti ng'ombe. Tiga abasacha aba bagotoretera obosoku bagende banyuome abasu bati egesaku getatageti ng'ombe. Twarosire ng'a ng'omobere mochari ore. Ngi omobere ogokora mochari? Omosubati omoriri Mbura naye ogocha gotoka mocharie abaibori bao bakonyakwanga. Inki okwang'aisera abaibori bao onyuomete risirugenyi? Aye, ekero kwanyuomete omosacha oyo, oroche omosacha oyo narenge esemi otarakoruera eng'ombe? Oroche omosacha oyio omenyete nere otari kogenda seino nake roche? Ng'a bono okobera abwo iga egasi yonsi abaibori bao bakorete ocha kwembarase abaibori bao ekero gwakuure. Kare kare kare. tari bana bare korwa chiombe, na abaibori bagocha baikaranse amo barwe chiombe. Aye Thomas, aye nomoisia omosense, I'm sure twarogeti. Aye nomoisia omosense, there is nothing yogontebia. Naende okabwata omokungu omoriri, mosacha onde bwensi ore omong'aini namaete ekingokwana, aye nomoisia omosimini. You are very stupid. Onye kore omong'aini gwakinirie abana kwanyorera abana bao bari tobwate abana agaiga America omonto tagocha omonto ogaigaire omwana oo achi komenya omwana oo ataragoteba ng'a nere obwate omwana oo there is no way moiseke one is 22 now I have a 25 year old omoiseke obande tagocha acha komenya mwana egaiga America imanya kororonkire ng'a ndije is okay it's not okay Eh? Bono omoisi buna oyo nintanya komokonya aye genda osire omoisi oyo tokondigereria ng'a Thomas osenimwe. Aye bono ogwenete obe obe band tobasa koirana iga iga kabere because eh, etopic eye ngokwana toranyora abana oigwa bororo buna aba- aba- okoigwa ekero gokinia abana bao omonto amanye koira omwana owa mogachi Richie, mpaka oruche ombe. Naende tobasa komoa amanene, moa agasinini. Twaigwananire, sika abana ba bande. Onye kobwate omoiseke o bande, omenyete nere, kwamuroche na omonyakieni, toma abanto ba seino bagende, tiga gochanda abaibori. Iga America ebagoteba history repeat itself. If you don't believe it you're going to see it. Onye tobwati amasikani ase abaibori bakoete omoiseke nonye naye bana bao ekero bagocha konyuoma. Abamwamu bari bama bagocha konyuoma abana aba bao mbagotwara amasikani ase oyo. Tokaanga amang'ana ayio ogokora ng'a noakoerera abwo. History repeat itself. Sika abana b'abanto. Ase engencho oroche omoiseke akirete iga ng'a nabo nokagete ng'a ng'e chinsoke echi otoke abana bao bakinire. Abana bao bakinire ng'aki okorengereria bagocha koba abamwamu bamama bare ba- bagokora drugs, abamwamu bamama iga ba- ba- bataribwati meremo. Omonto aire omwana ogo agende abise omwana ogo, anyagotumia omwana ogo, omwana ogo egende emeremo, Naende egento eke nekegocha kobabera omwana oye rende emeremo, abana baa omoiseke kwamboka kemuma kemunto. Omwana oo gwakine tiga iga Amerika kwanyorete buya, omomwamu nache amoeire otari gochimeremo, obwate drug charges, obwate okonia amariogo, otari gochimeremo, ore chitatu kera ase, aire nyaboko oo aikaranse nyomba, tatageti gocha agotebie ng'a nere omenyete na nyaboko oo. Omanye abanto aino a ng'aki okorara chitoro chiche, omonto airete omwana oo, gose nkarifoni yamoirete, gose ng'aria yamoirete, omwana oo asirete, omwana oo oiborete, kwabogoretie emetienyi kianda gwakinire, gwasomire. Omonto amanye komoira omonto omoriri agende agache omwana oo. You guys never think ng'a it could be your children. But guess what? What goes around comes around. Inwe rienderere gokora aba abaibori aba. Your time is coming. Abana aba baino moiborerete iga iga America abande Mombasa abande your time is coming and you are going to look back motebe I wish omonto naro ontebe tinsika abaibori sika abaibori iro bobese bokeigo baibori mbataiti bese nyinge tuma abanto bakeigo baibori mbataiti banto bange omwana obande kwaroche okateba ng'a yeye tiga monyome abe ng'ina abana bane omenyete no omwana obande for years and years pakokwa Nyasae abaseseni. Tiga, tiga nduga iga, ase eng'encho nimbwate omochie one nkogamba. Mbora mwa, nkwarire abaisi abange bakonyonte ng'a genda ngambe bokamba. Tinkogamba bokamba because iga eh, nomaete ekegusii giaito. Kwarorire? Ekegusii giaito niga tere. Naende, tindi kobori kura. Tiga chipoliticians chine koba promise. Inche tindi kobori kura. Mm?

I spoke about it yesterday if you missed the video I spoke about mental health mental health is a big big problem iga abande baino igo morwarete lakini amasase atari amagosa y'amachuma omokungu omong'aini genda proverbs 31 arore omokungu omong'aini ekiagokora omokungu omong'aini na omokungu orendete mwaye tari omokungu okonya kobasoka isika otebererete chigossip Iga gokobanga omogaka oo, erinde ekero akorenta ase abagaka bande usiku, bono kwairire omwana o bande kwamokorire risiru genyu amomete enyomba okonya komoa oboke, atararasu na nchoke. Gese tiga araende ararasu nenchoka aigwe buna oko omobura ere oko ogokwamerera gwasinyuka oigwe. Gese tiga aende aigwe bororo, agende araumere abaibori baye atebie abaibori baye eyiatete gokora naye. Nyasae oye.